Iawn Rich, um, oh, surprise signing arall i ni heddiw. Uh, ia, yeah, Zach dwi dod fewn. Uh, nes i siarad efo Callum o Chester lle a gofyn amdani fi ability o. Um, a wedyn nes i'n cwrdd beth am spel a wedyn nath ddod yn ôl ato fi. Uh, so na, mae'n uh, addition arall i'r sgwad. Um, mae rhywbeth da ni eisiau improve o, di cael goals yn y tîm a Dwi'n teimlo hwn efo'r uh, personnel da ni'n dod i fewn, da ni'n uh, mynd yn y cyfeiriad iawn. Um, chwech gol mewn naw gem i Flint diwedd season. Sa'n ni'n sa ni setlo am hynna gyn, gyn o'r fysan? Be, mae record da, ac um, nath o'n chwarae neb yn ail gem, uh, which yn beth da, dwi'n meddwl. um, ond, ia, chwech mewn naw, mae'n record da iawn, a Os gawn ni rwbath debyg i hynna fama fydden ni'n neud yn dda iawn. A mae o'n thîm o rhan fwya'n ffennis di gael y tymor yma. Um, mae o'n 6 foot 4. Um, gen ti Adam 6'5, Ryan Austin 6'5 and a half. Mae Sac yn 6'4, um, mae Louis yn 6 foot. Mae o'n rhywbeth da ni wedi bod yn chwilio amdano, dim bach o height yndi, yn y ddau bocs? Uh, yndi, wel, fanna lle ydych chi'n uh, ennill eich games neu colli eich games yn y ddau bocs, so so rhywbeth dwi wedi bod yn edrych ar management team ydy trio improfio yn y ddau bocs lle a wedyn um, mae ma height efo set pieces efo lle'n gallu bod yn massive advantage dros y blynyddoedd oedden ni wedi teimlo bod ni dyn bach yn fach um, so mae o'n rhywbeth rhan o'r profile da ni'n trio ddod i fewn i'r cwb a wedyn na dwi'n meddwl bod ni wedi newid da so far Eisiau gwneud yn glir i'r cefnogwyr mewn ffordd de, um, deitha fi os dwi'n wrong yn fawr eich, ond i'r ffaith bod ni'n cael hogiau mawr, diolch yn fel bod ni'n mynd one way na di, na lympio hi fyny. Mae'r hogiau yma'n sydyn di. O, oh, yndi, mae'n ma nhw'n lot chwarae. mwy gêm na just rhedeg yn behind, oedd Zach yn mentiono. Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu dal bel fyny, maen nhw'n presence. Um, So na, dy, dy, dy hynna mae'n... Tod, dwi'm eisiau cael yn identify efo just fo un steil o chwarae. Um, da chi'n gorfod adaptio i'r bwyd i'r opposition a okay, fe gynna ni steil ni'n hynna'n lle, ond um, ie na, dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn hir o gwbl. Ac um, o'n i orffan rwan efo, mae rai fi ofyn hyn i chdi, Yym ti 'di ga'l un o'r retro kits 'na? Dwi 'di ordro un i fi a'r mab do, do. Ma' nw'n neis yndi? Yndi. O'n i'n gobeithio swn i'n ca'l un gin y clwb de ond na dwi 'di prynu. Gan tad dwi methu ga'l un ers ôl dod â chdi. So na dwi 'di prynu un i fi a'r mab so. Dwi falch o glywed. So yy cwestiwn cwestiwn dwytha mae'n siŵr. Um, so, unrhyw mwy yn dod i fewn, ta, ia, ti'n gwybod be, os, os oes i'n dechrau wan, ti'n apus o beth gen ti? Uh, yn dod, yn apus o beth gen i. Um, da ni wedi gorffan, swn i beth dde na. Um, chod, be dwi wedi trio wneud wedi cael busnes di wneud y fuan. Um, da ni'n dechrau nôl nos fawth 27th, so rhaid di ar oedd i trio cael um, establish squad, fatha nhw'n ei ddeud, erbyn y dyddiad yna, cael bawb at ei gilydd um, yn fuan. a wedyn um, na, fyddwn ni dal i chwilio ac os di'r person iawn ac yn ffitio ni ar um, rhywbeth arall da ni eisiau dod i fewn, nhw'n ni definit wneud y busnes. Gret, diolch i chdi. Diolch Bob.